Anglesey Prayer Network, sef rhwydwaith weddi Môn. Felly, croeso i chdi, James, ac uh, beth am i ni ddechrau drwy i ti just rannu rhywfaint yn fyr efo ni am, amdana ti, cos dwi yn dynabod ti, mae yna lot o bobl yn dynabod ti, ond uh, sydd ti'n syni, mae yna rhai pobl ddim yn dynabod ti. Felly, fe di rannu efo ni am tua 2-3 munud o dy gefndir pwy wyt ti, um, os, os fedri di. Iawn, diolch Gwyn. Um, Wel, yn gyntaf oll, of course, er bod fi'n byw ar Ranus, dwi ddim yn reiddiol yn dod o'r Ranus, felly, so dwi'n person dwad fel petai i'r gogledd, gogledd Cymru, ond wedi bod yn byw yma ers, ww, ers 1991, so okay. dipyn o amser, really. Yeah. Um, so, o fewn 50 mlynedd fydde i'n nesaf fydde i'n lleol lle. Ond uh, basically, nathon ni ddod o'r ydachen yng ngwreiddiol, efo, wel, rhaeg ar y pryd, um, dau o blant, ond... Rhydychen, Rhydychen, Cambridge, Rhydychen, Oxford ydi o, ia. Oxford, lle o'n i'n gweithio, mi eisiau goleg, um, nes i astudio cemeg yn, yn Rhydychen. Rhydychen.

Mi geis i'n ddysgu sut i gyfri 1, 2, 3, 4, 5 ac yn deud llawer PG okay. yn y Gymraeg. Doedd dim llawer o Gymraeg really, yn, yn ein teulu ni. Um, felly geis i, nes i symud yma i weithio hefo cwmni uh, meddygol yn Llanberis yn wreiddiol, ond ar ôl sort of dipyn o spel am, uh, i ffodd uh, gweithio lawr yn Llundain eto, right. um, geis i lond bol, really, o'n holl um, trefeilio a pob dim. So mi yeah. geis i swydd, o'n i'n ffodus iawn ac dwi'n kind of gweld o fel really ateb i gweddi, i weddi o'i pobl ffaith bod fi wedi cael swydd, mi geis i swydd efo Cyngor Gwynedd. Right. O'n i'n cael ein taflu i mewn i'r pen dwfn fel peta o'r, um, yn ymwedig efo'r iaith. Okay. Dwi'n dweud, rhaid, rhaid i ti ddysgu Gymraeg ac yn rhaid bod yn rhigl o fewn dwy flynydd. Dwy flynydd. So, o'n gweld o fel her right. ac um, nes i weddi o dros y peth, of gwrs. ac, um, wel, erbyn hyn dwi'n teimlo bod fi'n werth o'r rhugl, ond you know, dwi dal... Ti iawn, James. Ti dal i fod yn dysgu. Wel, gobeithio ni ddim dangos fi fyny, pyn o'ma, de. Felly, cos dwi'n gwybod dy fod ti'n rhugl ac bod ti'n dda iawn, a fel arfer pe da ni'n cael sgwrs yn y Gymraeg ydy hi, felly na, diolch i ti. So, rhannu efo ni, os nei di, please, um, am rhwydwaith weddi Môn. Um, be di, be di, be di calon y rhwydwaith? Um, be di'r weledigaeth? Iawn, wel, wel, ia, gwe, wel, gweddio di y peth, really, yn y bon, fel, fel, yeah. fel, ma, fel, ma, fel disgrifiad y grŵp. Ond... It, um, it is what it says on the can. Yeah, it is okay. what it says on the can. You know, pobl yr ynys a tu hwnt, ddim just yr ynys, ond pobl efo calon at yr ynys. Right. Uh, i, i bywyd hi um, yn dod ynghyd i, i, i weddio, falle yeah. mae'n grwpiau bach ar draws yr onus. Um, yeah. Wedyn, da ni'n dod ynghyd i addoli, cael um, fath o um, dysgu gan, gan rwy'n siaradweg, siaradweg gwadd ac yn y blaen dros y blynyddoedd. Ond mi ddoth y peth allan, um, swn i'n deud, o'r grŵp ti'n cyfarwydd efo, efo nhw, dwi'n meddwl Crosslinks. Do. Uh, grŵp sydd wedi bod, wedi bod mewn bodolaeth ar draws, wel, ar yr onus es, es tro byd, really, e, es, es beth amser. Ynddi, dros, dwi'n siŵr bod ti'n dros ugian mlynedd, ynddi? Swn i'n tybio, swn i'n deud. Yeah. Um, ac, um, so mae yna swn i ddim yn y grŵp o bobl, o'r grwpiau bobl ar rannus, um, hefo'r un un weledigaeth, hefo'r un un calon i weld, um, i weld diw yn symud ac yn gweld, gweld diw yn, yn mm. torri mm. mewn i, i fywyd y cymdeithas, os lyci di, nid jyst y capeli a'r eglwysi, ond ysgolion, uh, um, llywodraeth lleol, uh, busnesau ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac yn gweld bendith ar yr ynnes ac yn mm. gweddio dros, dros hwnna a, a cyfiawn dy hefyd. So oedd y grŵp o bobl efo, efo'r calon yna, efallai bod nhw ddim yn teimlo bod yna cartre naturiol yn ei heglwysi nhw neu yn ei capelu right, nhw, okay. ond uh, uh, you know, er bod nhw'n aelodau o honyn nhw. Uh, mm. Yn aelodau o eglwysi, ti'n meddwl, ie? Ie, hollol, hollol. Okay. Yeah. A mi oedd, oedd, oedd pobl yn, yn, yn dod ynghyd, really, i, hefyd i um, annog yn gilydd hefyd, of course, right. mae hynny'n bwysig. Um, ond, sy'n ni'n deud fod y grŵp really wedi, wedi cael hwb mawr trwy uh, ymweliadau gan ddau, ddau o bobl really, um, arwydd y cael, swn i'n deud. So un oedd, um, of course, um, uh, Roy Godwin o Fal the Brennan. Yeah. Ac mi oedd Roy yn, yn, yn, yn hannog ni fel, fel, fel, fel Christnogion ar yr ynys i fendithio pobl yn enw i'r Iesu, mi oedd hynna'n yn really adwydd y cael. Yeah. Mi oedd hwnna'n yn fath o sort of ysbrydoliaeth i ni, mm. i, i bwyso i mewn, i, i, i, i, i, i siarad gwer i mewn i fywydau pobl. Hyfryd. Gwer yr y gospel, gwer y efengil, gwer Iesu i mewn. A wedyn, of course, trwy hynna, mae'n y gyfle tydy i siarad pethau efallai yn broffwydol, hmm. proffwydol, mm. yeah. we proffwydol yeah. i mewn i, i, i fywyd a pobl, um, sydd hefyd yn, yn, yn, yn arf pwerus, swn i'n dweud, i, gys, um, i gysylltu efo pobl, dim just Christnogion, of course, mm. um, pobl sydd ddim eto yn, yn cyfarwydd efo Christ, dim yn, yn nabod Christ, mm. Ond mae'n ffordd o, o siarad pethau y gwir i mewn i, i, i bywydau pobl. Mm. Ella rhywbeth sa'n am, amhosib i rwy'n um, gwybod yeah. ymlaen llaw. Yeah? Yeah. Ar, um, ar ail person... Mae gen i'n cwestiwn, mae gen i'n cwestiwn, yeah. cyn i ni fynd dim pellach. Ti di, ti di rhannu bod gwreiddiau yr, yr grŵp yma wedi dod o Crosslinks, oce? Okay? Nawn ni ddim mynd i hanes Crosslinks, uh, dwi'n gyfarwydd efo Crosslinks, ond uh, nawn ni ddim mynd i hanes Crosslinks. Ond ers, ers faint mae'r grŵp yma rwan, sef Anglesey Prayer Network, ers faint mae hwn mewn bodolaeth? Pa bryd ddechreuodd hwn Ac o'na yeah. rhyw na transition i ni feddwl oedd? Cwestiwn da, cwestiwn da. Mi oedd yna fath o transition o un i'r llall, ac ar un adeg mi oedd y ddau yn redeg really ochr yn ochr. Okay. So mi oedd crosslinks, y canolbwynt crosslinks oedd addoliad a dysgeidiaeth. Yeah. Felly pobl yn, yn cael ei, cael ei um, wahodd i siarad. Yeah. Ond um, yr rhwyd, rhwydwaith weddi, of course, y ddoliad, y gweddio. Right, so mi oedd okay. y ddau yn rhedeg, ond okay, erbyn... So Mae'r ffocws di newid chydig yn dydy. Okay. Yeah, ond dwi'n meddwl, o, you know, o fewn amser, o, you know, um, dros amser, mi ddoth yn amlwg bod y gwaith pwysig Ca, efallai oedd y gwaith gweddio hmm. ac annog, anogaeth. Hmm. Felly, so, so, ac, ac hefyd mae'n gwneud yn symlach i bobl i ddallt pwy ti yeah, pwy. Yeah, dwi, yeah, dwi'n gweld yr dwi gweld yr transition yna, sef crosslinks, uh, gweddi a dysgeidiaeth, y gair. A wedyn mae'r transition di mynd i gweddi. Mae gweddi, wrth gwrs, dal yn ganolog iddo fo. Um, ond hefyd, be oedden ti ddweud, gweddi a addoliad. Addoli. Addoliad. Yeah. So, yeah. dwi'n gweld, yeah, dwi'n gweld sut mae wedi symud dros y blynyddoedd. Yeah. Felly, sori, sori. Na, na, mae'n iawn. So mae cwrs mae addoliad a gweddi o'n mynd llaw yn llaw. Dwi'n meddwl mae addoli yn agor y drws i fyny i, um, uh, i weddi o drost sefyllfaoedd um, yr ynys ac yn, cos da ni'n neud, da ni mewn rhyfel yn tydi, da ni mewn rhyfel ar y, mm. yeah, ar diwedd y dydd. Um, felly, y, y person arall oedd Dennis Wrigley o'r um, uh, Maranatha Ministries. Mi, mi oedd Dennis, uh, diweddar Dennis Wrigley, mae wedi pasio um, degawd yn ôl rwan. Right. Ond mi oedd y grŵp yna Maranatha Ministries yn, yn grŵp sydd yn bodoli essentially i weddi o drost um, y Llywodraeth, Llywodraeth Prydain, mae yna gweddi i mewn i sefyllfaoedd neu materion neu pyn pynciau uh, megis cyfiawnder, right. tlod, tlod, tlodi, um, um, hawliau dynol ac yn y blaen ac yn y blaen. So maen nhw'n ma nhw, ma nhw rhaid strategol. Right. Um, so mi oedd, mi oedd nhw yn dod ac, i ymweld yn ni ac yn dwi'n cofio'r um, y noson lle oedd un ohon nhw yn, yn, yn dod, a, dod â gair, gair proffwydol i ni amdan essentially y pwysigrwydd uh, weddio, yn, yn y nefoedd, os lyci di, o weddio dros, dros yr ynys, a ffaith bod ni'n medru newid, newid yr outcome, newid hanes. Aw, da ni, hw, da ni methu hynna weithiau dydan, ti'n bod, grym gweddi, cos, mm. ti'n bod, Ac dwi'n siŵr bod ddim jyst y fi sy'n teimlo fel hyn, ond weithiau mae gweddi yn jyst yn medru wedi bod yn rŵtîn. Mm. Ond byddwn ni'n jyst yn cymryd cam yn ôl ac yn, yn meddwl am beth ti wedi dweud rwan, bod ni'n medru newid cwrs ein bywydau ni'n hunan, Hollol. ond cwrs, um, wel, Sir Fôn, Cenedl, ti'n bod, uh, ardal, drwy Mae hynna'n, waw, yn bwerus. A mi oedd hi'n deud essentially fod yna dewis yna, fod yna ddewis i weddio neu peidio yeah. gweddio. Ac um, mi oedd, oedd gen i lun yn, yn, yn, yn, a mi oedd hi'n rhannu y llun efo ni o'r adar gwyn neu adar di. Ti'n deud llun, Raf, ti'n deud llun, ti'n... Ti um, picture, picture, ie. Yeah? Sef proffwydol, ie? Yeah? Proffwydol, picture proffwydol yeah, o yeah. adar ac uh, oedd yn bosib newid lliw yr adar mm. trwy ein gweddiau, gweddiau ni. Ac um, um, mae'n ma, just diddorol yn di, just meddwl am y, y sgil effeithiau y peth. Yr, um, y ffaith bod ni wedi gweld diw ar waith ar draws yr ynys. Um, so dwi'n cofio rhaid yn ôl yn uh, 2013, right. oedd gan un ohono ni ymwe, uh, uh, weledigaeth, essentially, i drefnu fath o taith weddi o gwmpas uh, yr ynys. Dwi'n siŵr bod rei sydd yn, yn gwylio'r uh, uh, stream yma yn cyfarwydd efo peth. Yeah. Ond... Dwi'n uh, dwi cofio, dwi'n cofio. Oedden ni, o Jill fi, di symud lawr. I'r rheini sydd ddim yn nabod ni. O Jill a fi'n byw yn Sir Fôn am 26 mlynedd. Um, ac yna lle nath ni gyfarfod ynddo. Um, a, yeah, ond yeah. dwi'n cofio ar ôl ni symud lawr i'r de 2009, dwi'n cofio um, darllen a, a clywed am... Cos oedd o'n beth mawr yn dweud. Oedd o'n beth mawr, oedd o'n beth taith wedi gwmpas yr ynnes yn dweud. Well, uh, ond nifer egl... Dwi'n iawn yn meddwl yna nifer eglwysi... Yn, yn... Eglwysi, capeli, yeah. uh, symu, um, symudiadau uh, yeah. o'r uh, ochr Cymraeg i iaith a'r ochr Saesneg hefyd. Mi oedd hynna yn, yn rili really holl bwysig i ni right. bod yna fath o cytun. Um, nid ar lefel ffurfiol, ond ar lefel kind of grassroots, ie? Yeah? Yeah. Ar y ddeiar. Perthnasol, perthnasol, dysa hynna'n iawn. Ie, ie. Yeah, yeah. O'ch chi mewn perthynas ddim... Yeah. yeah. A bod pawb yn dall bod, you know, bod y peth yn digwydd, ond bod ni okay. ddim yn trio wneud rhywbeth crand o lefel uchel. Oedd yn gwneud okay. sens, oedd yn rhywbeth right ar y dde, rhywbeth um, grassroots, fel, fel dwi'n deud yn Saesneg. Yeah. Yeah. Um, ond, ond pwysig bod y peth ddim yn cael ei wneud um, really o neilltu. You know, ti'n gwybod, fel ynys, os, o, o, o, o, o, you know, o hyd braich i be oedd pobl eraill yn, yn ei wneud. Mae'n gwneud sens? Na, beth ti'n feddwl yma nawr? Dwi'n dwi trio ddweud ydy, wel, bod ni ddim yn gweith, gweithredu ar ein penna'n hunan, okay. heb cael okay. unrhyw fath o, o Um, oversight? Llawr, oversight, ie, yeah, mantell, neu beth bynnag ydy'r gair. Right. Bod yn rhyw fath o... Bod chi um, ddim yn Lone Rangers, ie. Yeah. Na, dim yn Lone Rangers yn union, bod ni'n neud yeah. o hefo, hefo sel bendith. Lovely, ie. Yeah. Ie, yeah, ydy'r gair, yeah. swn i'n dweud, efo sel bendith. Yeah. grwpiau eraill, you know, so yeah. mi oedd grwpiau Cymraeg y iaith, grwpiau Saesneg, yn, yn rhan o'r peth. Mae hynna mor bwysig yn dydy. Ti'n gwybod, efo, beth bynnag da ni'n neud, mae rhaid i ni gael yr sel bendith yna, a ti'n gwybod, um, ia, bod ni ddim yn gwneud pethau, ti'n gwybod, just yn, yn nerth yn hynna, ac yn... Os, os, os i'r arglwydd yna fo, mi fydd eraill yn medru rhaid y sel bendith i ni ac yn, a ni weld o, so dwi'n dall beth ti'n feddwl, ynddo, dwi'n yeah. dall beth ti'n feddwl. So. Ac so, so, yn rili yn sgil hynna, hynna mi, mi oedd na gryn dipyn o gefnogaeth i'r peth, o ti hwn ti ar ynys. Right. Um, pobl o, o cos rwy'n cofio siarad efo un grŵp, a dyma nhw'n dweud, mae'n y grŵp oedd yn cyfarfod yn Canolbarth Cymru, a mi oedd nhw'n dweud, well, something else is happening, mae rhywbeth arall yn digwydd. Mae'n pwysig bod y peth yn dod dim dod dan rhywbeth, ond bod, bod, na, fedd, bod na gysylltiadau mm. um, ac bod na sianeli cyfathrebu yn agored mm. um, ac yn y blaen ac yn y blaen. A dwi'n meddwl, wel, mae yna ysgrythu tydi Salm um, uh, 133, dwi'n meddwl, o, o gof, sydd yn deud, when the people dwell together in, in unity, the, the Lord commands the blessing. Dwi'n dim yn cofio beth ydy o'n yn y Gymraeg. Ond mae yeah. hyn yn wir, dwi'n meddwl, um, lle bod yna un dod, mae'n y fendith, tydi fendith yeah. gan, gan Dyw. Yeah. So mi oedd hynna yn, yn rhywbeth ar, arwydd y cael, mi oedd hynny'n gweddio, nath ni cerdded round yr ynys, mae'n dipyn o daith, nath ni splitio peth mewn darnau um, cyrraeddadwy, mm. uh, sort of deuddeg o'r, or, um, adrannau uh, wow. so oedd yn, sydd yn rhif arwydd y cael tydi yn, yn, yn, yn, yn y Feibl. Uh, ac grwpiau gwahanol eglwysi oedd, oedd yn dod ynghyd ar draws y enweddau i wneud y, wneud y, wneud y daith yna ac yn gweddio ac yn y blaen. So mi, mi nath hwnna ddigwydd. So, um, pa, pa wahaniaeth os o ti'n deud nath hwnna i'r rhwydwaith yma i'r i'r grwpiau sydd yn gweddio dros Sir Fôn. Ti'n gwybod, beth oedd o hynna i'r grŵp i hun? Wel, mae'n, of course, mae'n really anodd tydi i ddeud, wel, ie, yeah, oherwydd hyn a mae ma, ma hyn okay. wedi digwydd. Ond, ond, yn dy feddwl di, ond yn dy feddwl di, Okay. Ond yn y meddwl i, um, wel dwi'n cofio actually hyd yn oed yn, yn ystod, wel ar y pryd yn just, just syth ar ôl gwneud y, y peth yma um, yn ôl yn 2013. Dwi'n cofio siarad efo, efo pobl yn, oedd yn ymweld ar um, Cargybu, um, ar, um, uh, uh, right yn y top yna, um, um, er, um, y goleudy yna. um, uh, ac, uh, yeah, staff stack yn dwi'n cofio nhw'n dweud, um, waw, mae'n rhywbeth yma, mae'n rhywbeth rhyw naws ysbrydol ar anus yma, mae'n rili really arbennig. Dwi'n mynd gwybod beth, beth ydi o. Dwi'n fedra i ddim wneud yn mis ar beth, beth ydi o, ond mae'n hmm. rhywbeth special yma. Dwi'n cofio hwnna, yn, yn, oedd hwnna yn, yn yn, yn dda o, o, o ran just you know, gweld bod, newid yr atmosffer o'r lle. Mm. Um, ac yn fwy ddiweddar, um, mi oeddwn ni wedi bod yn gweddio dros um, Llangefni, sydd um, essentially sedd llywodraeth lleol Yeah. Um, Aronis tydy. Yeah. Ac um, mae yna eglwys newydd sydd wedi, wedi, wedi dod i fyny, wedi, wedi springio i fyny, sef Capel y Goleidi, mm. uh, o, sydd yn difyr yn ei hun. Pobl sydd wedi, plan, wedi plannu rhywbeth newydd, mm. sydd yn dechrau ddenu pobl i mewn, pobl sydd ddim o gefndir Christian, neu falle right. bod nhw wedi, wedi cael eu magu yn y capel o, neu yn yr eglwys ond wedi colli cysylltiad, pobl mm. Cymraeg heiaeth, pobl Saesneg ac yn y blaen. Ac un peth diddorol, mae, mae, mae, rhaeg, mae Jill rhaeg i yn llnau, um, a mae'n mae, mae, mae, mae nhw'n llnau um, rai o'r tai yn y pentrau yma, ac mae, mae um, ddau o'i cleientiaid wedi dechrau dod i'r oh. capel yma, sydd yn, yn wych. Mae pobl, pobl sydd ddim efo llawr o, o gefndir um, Cresnogol, ond... Um... Felly, be dwi'n be dwi glywed rwan, okay, yn gwrando na ti rwan ydy, ynddo, um, bod, da chi wedi cael gair oedd yn pwysleisio uh, mae gweddi'n bwysig a bod ni'n fyddu newid pethau drwy weddi. Okay? A mae hynna di'n haro fi, cos fel o'n i'n deud, mae'n mae bosib jyst weithiau mynd i fewn i'r rŵtîn heb wir sylweddoli, waw, mae gen i'r um, mae gen i'r cyfle i newid pethau. Yeah. Yeah. Bo, yn, yng, yn yng nghymuned, yn, yn, yn, yn, yn sir, yn, yn, yn, yeah. uh, yn yng nghenedl, mae gen i'r gallu newid o. Mm. So, mae hwnna'n un peth. A wedyn, mi gafoch chi'r daith gerdded na gwmpas Sir Fôn. A rwan, mae yna bethau'n digwydd yn Sir Fôn. Yeah. A hyd yn oed bod ti yn dweud, ti'n bod, wel, fe dra'n dweud yn union os di'n di dod allan o hynna. Swn i'n dweud, fwy na thebyg bod ydi dod allan o hynna. Mm. Ti'n bod? Mm. Um, achos gweddi, right? taith gerdded, a dwi'n mynd dweud bod ei gyd i dod allan o hynna, gweddi sy'n gwneud gwahaniaeth, taith gerdded, a wedyn mm. da ni'n gweld ffrwyth o hynna, efo beth mm. ti'n rannu. So dwi'n well, meddwl, Yn hollol. Dwi'n meddwl eich chi gael eich, um, eich calonogi efo, efo beth sy'n digwydd. Oh. So, Ond mae'n anogaeth mawr, tydy, jyst gweld pethau'n digwydd. A dwi'n meddwl bod yna elfen o'r... Wel, mae'n ddau beth, swn i'n deud. Um, un peth, da ni'n neud yn corfforol, os lle di. Hynny yeah. ydy paratoi'r tir, ydy. Paratoi'r tir ar gyfer hadau, y ffrwythau a'r ysbrydlan, um, pethau i, i glanio um, ac yn dwy'n ffrwyth. Mae hynny'n yn bwysig. Ond yn bersonol, um, rhan o'n weledigaeth, y ffaith bod ni actually'n byw ar Ynys, y ffaith bod ni wedi symud o Fangor i Ynys, i'r Ynys 12 mlynedd yn ôl, Ydy fod yn barod i sefyll, berson sydd yn barod i sefyll yn y bwlch, neu se sefyll ar y bont, neu sefyll, neu pontio, neu beth bynnag ydy'r gair rhwng gwahanol gymunedau. Mm. Um, boed nhw'n gymunedau mwy traddodiadol, boed nhw'n gymunedau yn dim bach mwy, siw i se, cyfoes, neu Pentecostal yn ei ffodd o addoli, mm. uh, neu mynegu ei hun, uh, pobl o'r ochr Cymraeg ei iaith, y pobl efallai dim bach mwy traddodiadol. Um, y pobl, pobl dywed, pobl sydd wedi dod i mewn i'r ynys. Pobl dywed, ie. Mae'n lot o'n ni, fel ni. Yeah, yeah. Ond gan bod ni wedi bod yma ers tro byd rwan, uh, ers dipyn, you know, mae'n y deimlad o, o berthyn, ac yn dallt. O, ac yn helpu. Deud, swn, yeah, swn i'n deud, James, ti di symud o fod yn bobl dŵad yn do? I fod yn, ti'n bo, bobl sydd yn perthyn chdi a Jill, ti'n bo? Um, felly, ti'n da chi ddim yn bobl dŵad dim mwy. Os da chi di well, fod yn like, da chi di, ie, yeah, da chi di heiddi'ch stripes, oce? Okay? So, da ni wedi glanio, da ni wedi, wedi rhoi da'n greiddiau lawr yn y lle. And then, a chi'n caru wedi... lle, da chi'n caru Cymru, da chi'n caru yeah. Sir Fôn, da chi'n caru'r bobl, da chi'n caru eglwys Iesu yeah. Gris yn Sir Fôn. I mean, Ti'n mae'n hyfryd, mae'n hyfryd. Mae yna gariad o, de, o definitely, mae pendant, mae yna gariad i'r hmm. peth, mm. a mae yna gariad i weld i weld Duw yn gweithio yma. I mean, un peth sydd yn taro fi yn aml iawn, ond dwi'n rhannu y peth yn aml iawn pan dwi'n arwain addoliad, ydy, um, ydy ffaith bod yn ei smon o fewn ymhlith y holl siroedd Cymru, yn ei smon ydy'r ydy, ydy, ydy lleia, tydy? ohonyn yeah. nhw i gyd. Yeah. Siobhan, di'r lleia o'r sir... Reit, oce. Lleia, mae mwy o fachan o'r yeah, holl yeah. siroedd. Yeah. Hefyd, or, os, os da ni'n dallt, os da ni, os, os da ni wedi dehongli ar ystadegau yn iawn, a tlota hefyd. So, wow, mae hynna. Mae hynna dlodi. economaidd. Mae yna sawl reswm dros hynna. Right. Ond, of course, mae wedi colli diwydiant dros y blynyddoedd, mae cwmnïau wedi cael lawr megis um, uh, uh, Angus i aluminium, aluminium monst, yeah. um, cwmnïau cemeg um, yn amlwch. Mae'r um, ma pwerdi you know, yn dechrau cael ei ddatgomisiynu yeah. wylfa ac yn y blaen. So, so mae yna elfen o diobaith ar adegau. Right, Ond beth sydd yn taro fi yn aml iawn ydy'r ffaith fod a Dyw medru defnyddio'r agwana arddgafer i, you know, er mwyn i gogoni, i ogoni yn to, yn tydi. Yeah. Ac um, yn dyna sut mae, dyna sut mae Dyw, dyna, dyna sut mae'n gweithio. Um, tydi o ddim yn o reidwyth yn defnyddio rhai gryfa, A dwi'n teimlo ar adegau bod gan Cymru, bod gan Cymru hun rôl i chwarae uh, pwysig, rôl pwysig yn Prydain Fawr. Oh, Hynny ydy, mae yna bethau... Oh, come on, ie. Yeah. Mae yna bethau'n dwad o fama sydd yn wahanol i peth sydd yn dywed i fewn. Uh, you know, da ni'n croesawu yr, y pethau, you know, y cyfoethogrwydd, pethau sydd yn dod i fewn o'r America, o'r Loegr, o'r Australia, llefydd eraill. Ond mae gen i ni rhywbeth yng Nghymru i rhoi i'r byd. Sydd yn hanesyddol, yeah. sydd yn traddodiadol, ond mae Dyw eisiau gwneud o eto. Dwi'n convinced o'r peth. A hefyd dwi'n teimlo'r un fath efo'r Ynys Môn. Mae Ynys Môn um, um, ymhlith y lle yng Nghymru, a wana, y clota, right. ond mae yna, mae yna, mae yna, beth i mae yna, mae yna cyfoethog, mae yna cyfoethog sort of ysbrydol yma, mae yna, mae yna pethau da yma, um, you know, Mon Mam Cymru, tydi, mm. Mon Mam Cymru, Gwlad y Medra.

Wel, ie. Yeah. fel, fel um, ond na, dwi'n clywed, beth ti ddeud, ti'n bod, fel Sir Fôn yn fod y lleia, a dwi, dwi, dwi rioed wedi gweld Sir Fôn fel yr un o'r llefydd plota yng Nghymru. Dwi, a mae hynna, mae hynna, di, um, yn surprise i fi. Ond yeah. dwi'n gweld, beth ti ddeud, yn un Corinthiaid, diwedd un Corinthiaid, y benod gyntaf, dwi'n meddwl, mae'n deud, God uses the weak yeah. things of the world to shame the wise. Yn union. Felly, ti'n meddwl, fe fydden ni ddefnyddio hynna yn edrych ar yn hunan, bod mm. mae gynnaf o ddefnydd i ni fel person, bob un yna ni, achos da ni'n wan uh, cyn i ni ddod at Cris, da ni wan, ond wedyn da ni'n cael yn cryfhau. Ond beth ti'n be ti di ddod pnaw yma ydy, bod beth ti di, o'ch chi'n gweld y darlun yna yn Sir Fôn hefyd, bod yeah. fel ynys, fel sir, Mae Duw yn edrych ar yr ynys yn meddwl, I can use the weak things of the world, or I can use the weak, what looks the weakest, be sy'n weld y fwyaf gwan yng Nghymru, mm. fe drai ddefnyddio hynna i... Mm. Mm. O, oh, dwi'n licio hynna. Yeah, Tro gyntaf i glywed hynna, ond dwi'n licio fo. Mae o'n bwerus, I mean, obviously efo pob dim, da, da ni'n gorfod profi pob dim, da ni'n gorfod um, cydbwyso pob dim. Yeah. Ond just, mae'n just taro fi yn aml iawn ac you know, dwi'n cofio spel yn ôl um, pan o'n gweithio yn y brifysgol. Um, roedd yn y brosiect neu um, dwi'n im sa'ch chdi'n disgrifio fo yn ynys ynni oherwydd y ffaith bod you know, mae'n ma hanes cynhyrchu ynni ar, ar ar, ar ran ystydu trwy yn pwerdi um, yn mwy ddiweddar gwynt a tonnau a pob dim. Yeah. So eto mae'n y picture i mi, mae'n y, ma na, ma na ddarllen o'r rhywbeth pwerus, ond sydd, sydd eto yn, yn guddiedig, sydd, yn, sydd, sydd mm. dan, dan, dan fath o geiad ar hyn o bryd. Yeah. Ond um, mae fel diw, mae diw fel na tydi, dyna sut mae diw, mae diw yn defnyddio'r yr, y hynny sydd yn edrych, y rhai hynny sydd yn edrych yn, yn wan, yn hmm. bersonol, mm. ond dwi'n credu hefyd yn, yn dipyn bach mwy um, corfforaethol, os mae hynny, hynny ydy'r gair, you know, a lefel, a lefel uwch. Um, so dwi'n yn, yn, yn, yn, yn crediniol, dwi'n credu fod yn mynd i wneud rhywbeth a fod yeah. yn mynd i ddod. A mae yna lot o pictures sydd wedi, wedi uh, you know, ein hannog ni i, i fynd lawr y lon yna, i weddio i mewn i'r peth, you know, er enghraifft bywa ac um, saethau yn ymestyn o'r um, penmon reit ychel i, i, i Caergybi a thu hwnt, you know, ar draws um, um, uh, you know, y môr i Iwerddon ac yn y blaen. I'r so rheini sydd ddim yn gyfarwydd, gyfarwydd efo Ynys Môn, mae uh, penmon un pen, a wedyn yn y gongol eraill mae Caergybi. Felly beth ti'n dweud ydy y darlun yma o bwa saith, yeah. a'r yeah. saith wedi mynd o penmon un gongol i Gael gybi, oce. Ie, cant y cant. Cant y cant, ie. Sorry i, i, i just cymryd bod pobl yn, yn gwybod dealltwriaeth y lle. Mae'n iawn, mae'n iawn, ie. Ie. Ond, you know, mae ma, ma, ma pethau eraill yn digwydd sydd yn you know, really, really gyffroes. Mae yna bethau yn digwydd. Um, mi oedd yna sesiwn uh, wedi drefnu gan um, Capel Cildwn uh, diwrnod y blaen. Um, Chris Nogion yn gymdeithasu. dod ynghyd efo'i gilydd, just i dreulio am so, so hefo'i hefo gilydd. Um, ar yr ynys, gwahanol enwad. Ar yr ynys, ie. Ie. Okay. A rai sydd ddim yn byw ar ynys, ond just efo cysylltiad, efallai bod nhw'n byw yna, efallai bod nhw'n addoli rhywle arall, um, you know, ond, you know, just pobl hefo calon. you know, y pobl sydd yn Cresnogion. Nath ni ddod ynghyd uh, ef yn yr uh, Parc Gwyddoniaeth yn, yn Gaerwen. Yeah. Um, oedd yn really diddorol, cos mae lot o Cresnogion yn cyfarfod yna i gael paneidia, cael um, pryd y fwyd, just i gymdeithasu beth bynnag. Ond mi oedd yn neis just cael y cyfle i uh, really i ddangos i'r staff yna hefyd, bod yna grisnogion, bod yna pobl sydd yn credu mm. ar rynus, pobl o pob... Tystiolaeth, ie. Yeah. Pobl o'i dran, dim, dim just pobl, you know... Pobl hen. Pobl hen o hun, fel ni, a fi. Ei, aros. Step too far. Fel ni, fel fi. ti'n ti mwy na fi. Ond, ie, yeah, mi oedd yn just lovely cael pobl o, o rhan, e, fel o'n dweud, gwahanol cefndiroedd uh, ac, ac yn siarad ac yn dod i nabod yn, gil, um, yn gilydd um, ac yn y blaen ac yn y blaen. A just gwneud cysylltiadau. Mm. You know? mm. So mae'r ma, ma, ma, ma gelyn yn trio sort of, gwahaniaeth i ni, mae'n trio rhoi, mae'n mae deud wrth ni, mae ma diafol yn deud, da chi ar eich ben eich hun, you know, does dim gobaith, you know, paid y siarad, does dim pwynt gwneud unrhyw beth, paid y dechrau un peth, unrhyw beth, cys wastraff llwyr ydi o. Dyna, dyna neges negyddol, tydi, da ni'n yeah. cael yeah, tro yeah. i dro, o dro i dro, yeah. um, and da ni'n gwybod lle o le mae peth yn dwad. Mm. Ond, you know, mae'n pwysig bod ni'n ni, bod ni kind of, dinistrio hynna cael gwared o, o hwnna ac yn, do, ac, ac, ac, ac yn, yn, yn cyfarfod ac yn cymdeithasu. Yeah? Mm, lovely, hyfryd, hyfryd. Ac hefyd y dystiolaeth na i'r staff bod, o, oh, mae yna rhywbeth gwahanol yma bobl yma. A mae yna yeah. Cresnogion, a mae nhw'n credu, a mae nhw'n, ie, yeah, so mae hynna'n mae gret. Rwy'n da, da ni am dechrau dod â pethau tywa, at ei gilydd i, i, i ddod i, i orffan, ond just, beth sydd wedi bod yn mynd drwy meddwl i, dwi'n ti'n da ni'n nabod yn gilydd o'n es dros 20 mlynedd, fel yn ni dweud, 25 mlynedd eitha, ac um, ti'n bod, da ni'n ffrindiau, mae'n teuluodd ni'n ffrindiau. Dwi'n dwi gweld pam mae hwn, dwi'n dynabod di, a dwi'n gweld pam wyt ti wedi cael ddyfennu i rhwydwaith weddi môn, achos mae gen ti, wrth gwrs mae gen ti galon i addoli, a ti'n arwain addoliad, uh, ti'n mynd i canu, ti'n mynd i chwarae gitar, keyboards, wel, da chi gyd fel teulu, dwi'n meddwl, yn, ti'n meddwl, gennych chi, da chi mor ddawnus fel teulu. Syndod, syndod bod chi ddim wedi dechrau grŵp, actually, okay? Ond... Uh, well, you know. yeah, so... Pobl sy'n ni'n dweud. Yeah. So, ti'n gerddorol, okay? Ond hefyd, mae gen ti edge broffwydol. Dwi'n gwybod bod ti a Jill hefyd You're right. Um, mae gennych chi edge broffwydol. A dwi'n gweld pam sa ti yn, yn cael dy ddenu i, i hwn. Cos yna di, swn i'n dweud, yna di, dwi'n iawn yn dweud rhwydwaith wedi mon bod addoliad yn, yn, yn, yn y galon o, right? yn, yn ganolog, a hmm. wedyn um, gweddi a... Ac eto mae eisiau bod yn ofalus ar yr ochr broffwydol, bod, bod o'n gair gan ddew, a mae eisiau testio bethau. Ond dwi'n gweld, James, pam wyt ti mor, efo gymaint o galon i, i hwn. Felly, ie. Yeah. So, gad i fi ddweud y pethau um, i ddechrau cloi pethau i fyny rwan. So, sut fydrith, sut fydrith pobl sydd yn gwrando ar hwn, sydd yn gwachio hwn, sut fydrith nhw illa cysylltu efo chi, neu ydy o'n agored i bobl, dwi'n meddwl bod chdi wedi sôn, ydy o'n agored i bobl sydd ddim yn byw ar yr ynys? Oh, yndi tad, Yndi okay. tad, yndi okay. tad. Mae ma hyn yn bwysig, cys actually, da ni'n gweld ein hun fel rhan o rhwydwaith, o rhwydweithiau ehangach. Okay. Um, okay. So mae yna, actually, mae yna grwpiau, mae yna grwpiau bobl, mae yna unigolion sydd yn byw o'r um, yeah, the mainland, uh, lawr o'r arfordir, um, Conwy, um, Bethgelet. sydd hefyd yn gwneud pethau tebyg. A right. so mae'n linciau. Um, da ni'n gweld ein hun fel cogs mewn olwyn o olwynion. Yn cysylltu, so'n absolutely, a bob cyfri. So, mae yna ma le, mae yna le i bawb ar hynny. So, na, of course, mae yna ma ma ma ma le i unrhyw un sydd â calon dros y lle um, sydd yn teimlo bod nhw'n cael ei ddenu i, i weddi o dros y lle, of course. A mae yna ma ma tudalen uh, Facebook, oh, sorry, okay. uh, sorry mae'n ddrwg yn ei, mae yna ma oh, yeah, tudalen neu grŵp, dim, dim yn siŵr beth, beth ydi yeah. o i ddeud y gwe. Uh, Anglesey Pre Network, Rhwydwaith Weddi Mon, mae'n posib ffeindio fo, mae'n... Uh, gyhoeddus, mae'n agored, a hefyd mae gennym ni um, uh, e-bost, mae'n cofio beth ydi o, ond falle bod yna le i jyst roed o okay. i mewn. Be, yeah, be na i, na i, um, na i reid yn yr, yn yr description lawr yma, na i reid Facebook, yr er cyfeiriad Facebook uh, rhwydwaith wedi mon, fel bod pobl yn medru cysylltu os dyn nhw eisiau. A dwi'n siŵr fydd na e-bost, os dyn nhw'n mynd i'r dudalen Facebook, mi fydd yna e-bost i gysylltu yma na dwi'n siŵr yn bydd? Bydd, dwi'n siŵr. Um, sure. dim, dim yn cofio, dweud i gwe, ond of course, mae'n bo, mae bosib ond... cysylltu trwy hynna, trwy neges neu yeah. trwy e-bost. Ie, yeah, ond na i reid yr e-bost hefyd i lawr yn yr uh, disgrifiad. Um, fel o, diolch, diolch Galon. Diolch o galon. Felly, gwrando James, mae wedi bod yn hyfryd uh, treulio amser yn sgwrsio ac yn clywed ac yn... Wel, dwi, dwi wedi cael yn annog. Dwi wedi cael yn annog o glywed beth ti, be ti fod rhannu. A yr un peth sydd wedi'n haro fi ydy... Dwi'n dwi, dwi, dwi gwybod bod gweddi yn gweithio. Dwi'n gwybod bod yw yn ateb gweddi. Okay? Ond mae wedi'n haro fi yn ffres eto um, wrth siarad efo chdi. bod ni'n medru, bod Dyw wedi reid yr, yr rhodd i ni i fedru newid cwrs, dim jyst yn bywydau ni'n hynna'n, ond cymdeithas a, a cenedl a mae hynna di, di, di nharo fi, ti'n bo? Felly, diolch i chdi am ddod o hynna i fyny. Ac, uh, yeah. Diolch yn fawr iawn i chdi am roed yr amser. Gyn ti, gyn ti rhywbeth ti eisiau dweud i gloi ta? Ie, yeah, na croeso. Uh, wedi bod yn bleser mawr rhannu efo, efo ti Gwyn. Uh, da ni'n, fel ti wedi dweud, da ni'n ni, ni nabod yn gilydd es, es tro rwan. Mm. Ac um, a mae hynna, mae lot o'r stwff sydd wedi, wedi digwydd yn y mywyd i, really, fedra i um, rhoi uh, y dots uh, llinell yn ôl i'n perthynas ni hefyd. Wow. Achos dwi'n cofio ni'n sefyll yng Nghyddeilan Bangor. Am, so, am gyntaf nath ni gyfarfod ynddo? Dyna oedd y tro cyntaf i ni, i, i ni hmm. gyfarfod, a mi oedd y gwasanaeth yna yn, yn ymwneud â'r um, um, iach, y bedig iachau rhwng yr ochr Gymraeg a'r ochr Gymraeg a'r Saesneg, os dwi'n cofio'n iawn, a, hmm. ac um, cymodiad i'r gair, dwi'n meddwl, reconciliation, ie? Yeah? Yeah. Ac yn dwi'n yeah. cofio just, uh, you know, oedd yn rhywbeth mor special, mor dlws, just bod efo chdi, ac yn just teimlo bod y ffiniau rhwystra beth bynnag ydyn nhw, um, you know, yn dod i lawr, a mi oedd hynna yn, yn really, really arwydd y cael yn y mywyd i. Ac oedd, you know, mae yna lot o pethau wedi dod yn sgil hynna yn ein teulu ni, mynd i llefydd fel New Wine Cymru, ac yn cael gymaint o fendith trwy hynna, a hmm. hyd yn oed just y ffaith bod Dyw wedi rhoi ar yn sgwydda fath o fantell um, addoliad proffwydol. mm. a dwi dal i fod yn dysgu trwy mm. yna. So mae, ma lot o pethau yn, yn, yn, yn, yn really yn hannu yn ôl. Mae'n mynd yn ôl i, i, i, i y perthynas yna sydd, sydd rhwng dyn ni. Ie, diolch i chdi. A hefyd, ti'n gwybod, Jill, Jill fi rwan. A Jill. Jill a fi, a Jill chdi. Ti'n gwybod, fel, da ni wedi tyfu efo'n gilydd a da ni wedi cael gymaint o fendith. Dal i cael fendith. o, ti'n gweld, bod mewn perthynas efo chi, a fod yn ffrindiau efo chi, a jyst yn annog yn gilydd, ti'n gweld, um, drwy, drwy siwrna. Felly, dwi'n, da ni'n diolch i, i, i chi hefyd, oce? Okay? Ond da ni ddim rhy sentimental o'n, oce, okay, James? Na. Dim o gwbl. Ie, da ni'n gwybod, da ni'n gwybod, da ni'n gwerthfarogi. Felly, gwranda, Diolch yn fawr iawn i ti. Oce. Okay. Ac uh, ella, ti'n gwybod, yn yr misodd, blynyddoedd nesaf, lle fydda'n cael o'ch ti'n ôl i, sorry, yn cael o'ch ti'n ôl ac yn ei sgwrs un ai am hyn, neu eich am rhywbeth arall na dyw yn neud, uh, ti'n bod, uh, yn yr ynys. Felly, pidwch a, pidwch a symud, cos fi eisiau clywed mwy am Ynys Môn, oce? Okay? Iawn. Wel, diolch i chdi am y cyfle eto ac um, uh, you know, dwi'n edrych ymlaen. Diolch i chdi, James. Oce? Okay? Bob bendith. Pob bendith. Hwyl.